Oeddech chi'n gwybod, mae un o'r prif resymau pam mae pobl sy'n mentro'i fusnes yn methu yw eu bod nhw heb wneud eu hymchwil marchnad. Mae'n rhwydd i chi feddwl bod gennych chi syniad ardderchog ar gyfer busnes, ond os ydych chi am i'ch busnes lwyddo, mae'n syniad da ei roi'r brawf ar raddfa fwy eang. Oes yna farchnad i'ch busnes mewn gwirionedd, ac a wnaiff pobl mewn gwirionedd brynu eich cynnyrch neu'ch gwasanaethau? Dyna beth yw ymchwil marchnad, ffordd gost effeithiol o gael gwybod a yw'ch syniad yn debyg o lwyddo. Drwy wneud ymchwil marchnad fe gewch chi atebion a gwybodaeth er mwyn i chi allu gwneud gwell penderfyniadau. Fe allwch chi gael gwybod beth mae'ch cwsmeriaid am ei gael, ac wedyn fe allwch chi ddarparu cynnyrch a gwasanaethau sy'n fwy addas ar gyfer hynny. Fe all hyn eich gwneud i chi'n fwy cystadleuol a rhoi mwy o gyfle i chi lwyddo. Fydd eich ymchwil marchnad ddim bob tro'n rhoi gwybodaeth newydd i chi. Weithiau bydd yn cadarnhau'r hyn roeddech chi'n ei wybod eisoes, ond bydd gennych chi fwy o brawf, nid ym mryd eich barn chi neu farn eich teulu a'ch ffrindiau. A gwnewch yn siŵr eu bod chi'n rhoi sylw i'r hyn y byddwch chi'n ei ddysgu. Efallai y bydd ffeithiau bach ond pwysig yn cuddio yng nghanol eich ymchwil, a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'ch llwyddiant. Wrth gwrs, dyw'r wybodaeth honno ddim bob tro'n hollol gadarnhaol. Mae ymchwil marchnad yn gallu rhoi canlyniadau i chi sy'n feirniadol neu'n negyddol. Mae hynny'n gallu bod yn anodd ei dderbyn, ond peidiwch â chuddio oddi wrtho, na'i anwybyddu. Efallai y bydd sail dda i rai o'r sylwadau hynny. Efallai y byddwn yn rhoi golwg gwerthfawr i chi er mwyn gwella neu addasu'r hyn yr ydych chi'n ei gynnig. Efallai cewch chi hyd yn oed ambell gyngor neu awgrym am sut mae gwella'ch marchnata. Popeth yn iawn, meddech chi, ond mae cyflogi ymchwilydd marchnad proffesiynol yn beth drud. Ond peidiwch â phoeni, mae llawer o dechnegau syml rhad y gallwch chi eu defnyddio i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Mae rhagor o wybodaeth am y technegau hyn yn y modiwl yma. Tarwch olwg arni, ac wedyn bydd gennych chi'r arfe i fynd ati'ch hun. Ond cofiwch, dyw ymchwil marchnad ddim yn gwneud penderfyniadau drostoch chi, ac wrth gwrs, does dim sicrwydd o lwyddo. Mae ymchwil marchnad yn holl bwysig yn ystod cyfnod cychwyn eich busnes, ac mae yr un mor bwysig ar ôl i chi sefydlu'ch busnes hefyd. Mae dal angen i chi wybod am eich marchnad, am y bobl sy'n cystadlu â chi, ac am eich cwsmeriaid. Mae chwaeth pobl a thueddiadau newid o hyd ac mae'n hawdd cael eich gadael ar ôl. Wedi'r cyfan, does gan therapydd harddwch sy'n gwybod dim am y triniaethau diweddaraf fawr o obaith llwyddo. A dyw dilyniad cartref sy'n cynnig lliwiau'r llynedd ddim yn debygol o wneud yn dda iawn chwaith. Defnyddiwch y wybodaeth yn y modiwl yma i gael gwybod sut y gall ymchwil marchnad eich helpu i wneud penderfyniadau doeth a gwella'ch cyfle o lwyddo.